Faangen ech emol un iech alleguerten ze begréissen a villmools Merci ze soen, dass der op engem Méinden de Moien heihinner komm sidd zu eisem, eiser Pressekonferenz, mol esou genannt, zum Start vun der Wahlcampagne, och wann d'Wahlcampagne natierlech schonn säit e puer Deeg am gaangen ass. Dir wësst, d'Gemengen, déi sinn, Déi Institutiounen, déi am Fong am nootste bei de Bierger sinn, déi am konkreetsten den Alldag vun de Leit kënnen en Impakt dorobber hunn. An d'Gemenge sinn och déi Plazen, wou een déi beschte Méiglechkeeten oder wou ee vill Méiglechkeeten huet, e sozialen an ökologesche Contrepoids ze schafen, vläicht och vis-à-vis vun enger nationaler Politik, déi nach ëmmer e bësse méi liberal ass. Gläichzäiteg ass et awer grad an de Gemengen oft esou, datt eng immens statesch Politik gemat gëtt, datt dat gemat gëtt, wat schonn ëmmer gemat gouf, wat joerzéngtelaang gemat gouf, soudatt et awer net wierklech den aktuellen Erausfuerderungen an de Besoine vun de Leit entgéintkënnt. Als Lénk gi mär dowéinst dëst Joer an d'Gemengewale mam Slogan Rësel deng Gemeng. Mir wëllen zum enge verstëbste Strukture fräi rëselen, mir wëllen déi klassesch Politik politicienne e bëssen opbriechen, déi wou et virun allem an de Gemengewale schéngt drëm ze goen, esou vill Sëtzer wéi méiglech ze hunn, esou vill Mandater wéi méiglech unzesammelen, grad an engem Superwaljoer wéi dës Kéier, Stéchwuert Duebelmandater. wou Leit vläicht och elo an d'Wale ginn an e Mandat wëllen a wie weess, wéi dat dann an engem hallwe Joer dann ausgesäit. Mir wëllen awer och waakreg rëselen. Mir wëlle virun allem déi Leit waakreg rëselen, déi eebe grad säit Joerzingten déi selwecht Politik maachen an déi awer laanscht déi wierklech Besoine vun de Leit ginn, déi Leit, déi dann puer Méint virun de Walen fake Problemer aus dem Tirang zéien, Stéchwuert Sécherheet zum Beispill, ouni ze wëssen, wat da wierklech d'Besoine vun de Leit sinn a wat fir Sécherheetsproblemer d'Leit hunn. Well d'Leit fäerten ëm hir Sécherheet, se fäerten ëm hir Existenz, existenziell Sécherheet. D'Thema Klimakris, Eco-Anxiety, si fäerten ëm hir sozial Sécherheet. Vill Leit fanne keen Daach iwwert dem Kapp, wëssen net, wéi se sech hir Wunneng kënne leeschten, si wëssen net, wéi se um Enn des Mounts hir Rechnunge solle bezuelen. Sécherheet an de Gemengen ass awer och ganz oft eng Fro vu Mobilitéit einfach. Komme meng Kanner sécher an d'Schoul? Kënne se mam Vëlo sécher vun A op B fueren? Ech perséinlech sinn an enger. Kommissioun Sécurité publique, do gëtt 80 Prozent vun der Zäit iwwer Mobilitéit geschwat, net iwwer Kriminalitéit. Voilà, an dat dat sinn d'Problemer vun de Leit, dat sinn d'Problemer, déi d'Gemenge missten ugoen eiser Meenung no. An dat sinn och d'Problemer, déi mir uschwätzen an eise Programmen. De Kader-Wahlprogramm, deen hate mir dës Kéier scho ganz fréi, nämlech leschten Hierscht, ech mengen Enn Oktober hate mer deen ugeholl, An elo an mëttlerweil hunn déi verschidde Sektiounen och hir eege Programmer virgestallt. Verschidde Sektioune ware ganz fréi un, wéi Esch am Februar schonn. Haut sinn ech ganz frou ze soen, dass Diddeleng dann och den Diddelenger Walprogramm online geet. Mär sinn e bësse méi spéit un, mee nach ëmmer awer viru ganz villen anere Parteien zu Diddeleng, sou dass elo all eis Sektiounen eigentlech och hiren eegene Walprogramm hunn, deen der iwwregens och alleguerten op eisem Internetsite fannt. Mär wëllen Iech awer elo erspueren, dass mer déi verschidde Walprogrammer vun deene verschiddene Gemengen alleguerte virstellen. Dowéinst wollte mir haut eise Kader-Walprogramm virstellen, an dat opgrond vu véier. thematesche Prioritéiten. Dat eent, dat éischt, dat ass de gestaffelte Waasserpräis. Dat ass eng Fuerderung, déi Der vläicht scho kennt, well mer déi scho ganz laang, nämlech säit eiser Grënnung eigentlech, fuerderen. Do geet et dorëms, dass eigentlech de, wéi scho gesot ass, de Waasserpräis soll gestaffelt ginn no Verbrauch. Dat heescht, eis Idee ass, dass pro Kapp, pro Dag, D'Leit, d'Menagë solle 50 Liter gratis zur Verfügung gestallt kréien, dono 50 Liter zu engem aktuelle Präis an dono, wat de Verbrauch méi an d'Blut geet, de Präis soll méi héich goen. Dat ass eng Fuerderung, déi. eigentlech dat ganz gutt presentéiert, wat mir ëmmer probéieren, nämlech déi sozial an déi ekologesch Fro mateneen ze verbannen. De gestaffelte Waasserpräis, dat ass ganz kloer eng sozial Mesure, well se garantéiert, datt e Grondbesoin u Waasser jidderengem zur Verfügung steet, datt keen opgrond vu finanziellen Enkpäss e Grondbedarf u Waasser, datt deem dat verwäert bleift. Et ass och esou, datt de Moment jo oft, also et gëtt net op de Kapp gekuckt, mee et gëtt virun allem op d'Menagen einfach de Verbrauch bezuelt. Dat heescht, grouss Menagen, wou vill Leit dra wunnen, dat sinn der oft, déi geréng Revenuen hunn, déi géingen duerch e gestaffelte Waasserpräis, wéi mir eis e virstellen, natierlech finanziell entlaascht ginn. Et ass awer och eng ekologesch Fro, well mir wëssen, dass d'Reserven um Waasser ëmmer méi knapp ginn an dass mer mussen probéieren hei ze spueren. An duerch de gestaffelte Präis gëtt zum engen Verschwendung gëtt bestrooft an zum aneren hoffe mer, dass d'Leit och dozou incitéiert ginn, eben hire Verbrauch ze reflektéieren. Mir rëselen domadder u festgefruerenen Ideeën, well, wéi gesot, dat ass eng Fuerderung, déi mer scho ganz laang ëmmer erëm widderhuelen, déi mer natierlech och schonn a ville Gemengeréit méi wéi eng Kéier op den Ordre du jour gesat hunn. Leider krute mer se awer néierens ëmgesat, obwuel et kee politescht Argument eigentlech dogéint gëtt. Also dat eenzegt, wat dann ëmmer gesot gëtt, dat ass, Dir gingt géint d'Kaderdirektiv vun der EU verstoussen. Dat ass awer net de Fall. Déi Kaderdirektiv, déi géing e sozial an ökologesch gestaffelte Waasserpräis ganz kloer erlaben. Den zweet, déi zweet Prioritéit vun eis, dat ass d'Demokratie, respektiv participativ Biergerbedeelegung. Wéi gesot, wann ee seet, d'Décisiounen an enger Gemeng, déi si ganz no un de Bierger an déi betreffen d'Bierger an hirem Alldag, da rësele mer natierlech och un de Muechtstrukturen, wéi se elo sinn. D'Participatioun, déi fänkt natierlech u bei de Wahlen. wou mer wëssen, dass nach ëmmer e groussen Deel vun de Leit net kënne mat wielen, respektiv net wëssen, dass se kënne mat wielen. Mir hu gesinn, dass alt erëm d'Aschreiwung vun den Net-Lëtzebuerger awer nach ze wënschen iwwreg léisst. Dat ass natierlech dat eent, kuerz virun enger Wahlcampagne eng Campagne ze maachen, dass d'Leit sech aschreiwen, mee dat kann een natierlech och déi ganz Legislatur dono nach dru schaffen, dass all Kéiers, wann ee Bierger sech aschreift an enger Gemeng, dass en direkt proposéiert kritt, dass en sech och kann an d'Wielerlëscht aschreiwen. Ech erënneren nach eng Kéier dorun, dass mir awer och probéiert hunn, wierklech massiv d'Leit unzeschwätzen, eng grouss ugeluechte Campagne hate virun allem hei an der Stad, fir Net-Lëtzebuerger ze motivéieren, sech anzeschreiwen, an datt mer doduercher éischter denunzéiert goufe vun enger anerer Partei, déi sech awer d'Demokratie ëmmer ganz grouss op de Fändel schreift. Demokratie ass awer natierlech och ganz vill no de Wahlen am Alldag vun de Leit. An dowéinst wëlle mir eis asetzen, fir datt Projete gemat ginn, datt e reellen Austausch mat de Bierger gemat gëtt, datt och Forme vu Biergerbedeelegungen ausprobéiert ginn. Dat gëtt et schonn a verschiddene Gemengen, dat kann een awer nach ganz wäit ausbauen, dass an all grousse Projeten d'Leit wierklech matzeschwätzen hunn, net just eng Kéier gefrot ginn, mee dass och dann herno hirer Meenung an hire Fuerderunge Rechnung gedroe gëtt. Eng grouss Fuerderung, déi mer och scho laang an eisem Programm hunn, dat ass e participative Budget, dass also en Deel vum Gemengebudget de Leit direkt zur Verfügung gestallt gëtt. Och dat kann een op verschidden Aart a Weise maachen. Et kann ee Quartiersinteressi-, Quartiersvertriedungen e gewëssene Budget zur Verfügung stellen. Et kann een och. Dat Ausschreiwen, dat gouf et elo viru kuerzem zu Diddeleng op eis Initiativ hin. Och dat ass einfach eng Form fir de Leit d'Méiglechkeet ze ginn, datt si de Budget vun hirer Gemeng och kënne fir Projeten, déi hinnen um Häerz leien, verwenden. Voilà, a ween Demokratie seet, dee seet natierlech och Transparenz schafen. Dat heescht, et ass ganz wichteg, datt een net just esou mécht, wéi wann een d'Bierger géing matschaffe loossen, mee wann ee se freet, da muss ee se eben och wierklech impaktéieren, well soss huet et eigentlech den negativen Effekt, datt se zwar mengen, se wäre gefrot ginn, a wann herno genau de Contraire gemat gëtt, dann huet een eigentlech net vill gewonnen. Voilà, an da géing ech fir d'Thema Logement a Mobilitéit dem Gary d'Wuert ginn.
Merci Carole. Voilà, Dir hutt et, Dir hutt et héieren, Mär wëllen un bestehend Ideeën réckele goen, rësele goen. an eng nei Dynamik an d'Gemengepolitik bréngen. Dass och an de Gemengen, wou sech ganz villes um Terrain decidéiert, zu Lëtzebuerg ass d'Gemengenautonomie, gëtt jo ganz héich gehalen an dat ka positiv sinn, mee dat kann och ganz negativ sinn. An ech ginn op zwee Aspekter an, wou ënnerschiddlech och gelagert sinn, wat d'Gemengenautonomie ugeet a wat een do ka maachen. Ech fänke vläicht bei deem Thema un, deen, Carole och schonn uklénge gelooss huet, dat ass dee vun der Mobilitéit, deen ëmmer méi a ganz vill Afloss huet och op d'Sécherheet vun de Leit, wëll einfach den Auto nach ëmmer eng ganz staark Plaz anhëlt, souguer an deene klengste Stroossen a ville Stied a Uertschaften, an dat awer d'Sécherheet an awer och d'Gesondheet vu de Kanner an den Erwuessene staark beaflosst. D'Loftqualitéit, do si virun e puer Woche sinn déi neitste Resultater komm, d'Loftqualitéit ass ganz schlecht a ganz ville, ganz ville Plazen zu Lëtzebuerg a besonnesch, ech si elo vun Déifferdeng, Déifferdeng huet do op, ass bei 5 Miesspunkten ënnert deenen 10 schlechste Miesspunkten. An do ginn et nach ganz vill aner Gemengen, wéi eben och Diddeleng, wou ganz vill Duerchgangsverkéier doduerch leeft a wou een einfach gesäit, wat d'Resultat ass vun enger Politik, déi probéiert, jiddereen ze zervéieren an am Fong alles an näischt ze maachen. Dat gesiet ee lo ganz gutt an där Wahlcampagne, dass, dass, dass einfach esou vill Floskele komme vu wege, jo, mir musse fir jiddereen muss selwer kënne wiele wéi eng Mobilitéiten Auswielt. An dat ass och esou, mär kënnen elo keen zwénge mat deem engen oder mat deem aneren Transportmëttel ënnerwee ze sinn, mä mer mussen als Gemeng, muss ee kënnen d'Décisioun huelen, wou, wat ass d'Prioritéit, ass et d'Sécherheet an d'Gesondheet vu menge Leit, Prioritéit oder ass et esou, ass et wichteg, dass mer mat all, mat virun allem engem Transportmëttel esou schnell wéi méiglech vun A op B kommen an esouguer dat emol net gewährleeschtet ass, wëll wann, wann alles op den Auto gesat gëtt, kritt ee Stau, et kritt een e Manktum u Parkplazen an dann huet een am Endeffekt am Fong näischt gewonne, wëll och d'Autofuerer jo am Fong dann net zefridde sinn. Dofir ass eise Kader-Wahlprogramm baut drop, d'Mobilitéit ëmzegestalten. An eng kär Fuerderung dovunner ass, 30 Kilometer an der Stonn an den Uertschaften, an de, voilà, an den, op de Stroossen, déi elo net onbedéngt déi aller Haaptachs sinn, ze limitéieren. Dat féiert direkt zu besserer Loftqualitéit. Dat féiert och dozou, dass den aner Transportmëttel zum Deel méi interessant ginn. Dat féiert dozou, dass de Vëlo an de Foussgänger méi sécher ënnerwee ass an dat féiert eeben och dozou, dass se Kanner vläit erëm méi kënne mam Vëlo oder ze Fouss an d'Schoul goen an dann och eng aner Mobilitéit vu Klengem un opgebaut gëtt. Et ass natierlech net just mat 30 Kilometer an der Stonn Limitatioun gemaach. Et brauch och en Ausbau vum ëffentlechen Transport. Do musse virun allem déi Lächer opgefëllt ginn, déi nach bestinn. An do muss een och kënnen op Ruffbusser zeréckgräifen, muss een op Nuetsbusser Méi vermehrt asetzen, et muss een Citybusser asetzen an dann nieft dem öffentliche Transport ass eben och fir deen dee leschte Kilometer opzefëllen ass de Vëlo och ganz ganz wichteg an de Vëlo gëtt och just dann méiglech wann geséchert Vëlosweeër geschafe ginn an och do muss een dann einfach e Choix huelen, da geet et net mat mer zervéiere jiddereen, De Stroosseraum ass begrenzt an da muss een sech decidéieren, muss een op den zwou Säiten ëmmer Parkplazen hunn oder kann een och do Räum fir Foussgänger a Vëloe schafen, wou een laanschtenee kënnt a wou een net Angscht ëm sech muss hunn. Dat kann awer dat. An dann ass d'Alternativ fir d'Parkplazen kann zum Beispill sinn, modular Parkhaiser opzebauen, pro Quartier zum Deel, wou da genuch Parkraum virun allem fir Residenten och geschafe gëtt. An voilà, an dann sinn d'Distanzen zur Bushaltestell oder zur Parkplaz heiansdo och eng ähnlech oder déi nämmlecht. An dat favoriséiert dann och d'Ëmdenken. An 't ass awer an deene Fäll och erëm dofir gesuergt, dass jidderengem seng Mobilitéit erméiglecht gëtt, awer och Prioritéite gesat ginn doranner. Dann deen anere Sujet, dee fir eis prioritär ass, et ass, mengen ech, kee Geheimnis, Mir schaffe scho ganz laang a ganz verdéift un deem Thema. Virun engem Joer hu mer nach am Beräich Logement e Programme d'urgence lancéiert, wou och d'Gemenge ganz vill hätte kinnte maachen, a mär stellen awer leider fest, dass weder vum Stat nach vun de Gemenge vill gemaach ginn ass, an d'Urgence an d'Nout gëtt elo just nach méi grouss mat der Baukris an der Immobiliëkris, déi dobäi kënnt. Am Géigesaz zu ganz villen anere Parteien hu mär awer eng kloer chiffréiert Ausriichtung fir eise Gemengen Walprogrammer. Mär kommen net just mam eidele Slogan vu wege bezuelbare Wunnraum, deen hu mer déi lescht Walkämpf schonn ëmmer gesinn bei all Partei an mär hunn en awer nach net. D'Leit kënnen awer nach ëmmer näischt dovunner spieren, wëll dann eng Gemeng op déi aner weist a seet, jo mär kënnen de Problem net alleng léisen. Et sinn awer Parteien, déi ganz gäre vun engem Wiener Modell schwätzen, da schwätze se direkt vu 25 Prozent. Mer sinn awer just bei 1,6 Prozent hei zu Lëtzebuerg bezuelbare Wunnraum, deen Deel. Dofir ass dat och de Leit Salz an d'Ae gestreet. Mer soen elo, brauch et emol bis 2030 zéng Prozent bezuelbare Wunnraum an all Gemeng. Dat ass fir eis d'Hausaufgab, déi all Gemeng muss erfëlle bis 2030, dat heescht an der Period, déi elo kënnt no de Wahlen an och dono, wëll Projekte brauche jo och heiansdo méi laang. A mär soen net nëmmen, dass et drëm geet, dee Wunnraum ze bauen, Et geet virun allem och drëm, einfach de Wunnraum als bezuelbar ze schafen. An dat mécht een och duerch bestehende Wunnraum, deen een opkeeft. Doduercher kritt een de Prozentsaz erop. An elo ass den ideale Moment an där Immobilien a Baukris, fir dat ze maachen, wëll elo kritt een emol erëm Wunnengen, wou ee kann iwwert de Präis verhandelen a wou ee besser Präisser kritt. Ganz wichteg awer elo ass och, a ganz kuerzfristeg dat sinn, ass Noutwunnengen ze schafen. Ech menge mer kennen all déi Norichte vu Bränn an verschiddene Gemengen, wou dann d'Leit an Hotelle logéiert ginn. An dat kann et net sinn. All Gemeng muss Noutwunnengen hunn an dat muss eng Responsabilitéit si vun de Gemengen. Déi mussen déi Noutwunnenge schafen an déi mussen dann och hannendrun natierlech Wunnengen hu wou se Leit och laangfristeg kënnen Logéieren. Dat gräift aneneen, awer d'Noutwunnenge si méi wéi wichteg, virun allem elo, wou ëmmer méi Expulsiounen och stattfannen, respektiv ebe mer all déi Noriichten eben och matkréie vu Bränn, déi duerch Sécherheetsmängel eben och bestinn a wou d'Gemengen net genuch kontrolléiere ginn. Ech mengen, dat ass och e Problem bei de Gemengen. Si verbidden, verhënnere léiwer am Viraus Saachen. an maachen doduerch am Fong manner Wunnraum accessibel. Dat hu mer jo och gesinn zu Esch, wann et drëm gaangen ass, fir Gehien quasi ze sabotéieren, awer si ginn net proaktiv dohinner kontrolléieren. An dat ass awer eng Aufgab, déi d'Gemeng vill méi misst wouerhuelen an och nom 2019 ter Gesetz iwwert d'Habitabilitéit an d'Sécherheet kinnt wouerhuelen a misst wouerhuelen. Wat dann och fir eis Doranner gehéiert, dat ass, datt an eisem Kaderwahlprogramm ganz kloer steet, datt all Gemeng muss e festen Undeel vu sengem Joresbudget fir Wunnraum reservéieren. Do muss e Prozentsaz festgeluecht ginn, dee sécherstellt, datt een op déi 10 Prozent hischafft. An natierlech no 2030 kënnen mer gären op déi 25 Prozent vu Wien hischaffen, mee et muss ee sech awer och realistesch Ziler ginn an an Etappen do virgoen an déi sécher stellt, datt déi Wunnengen, déi geschafe ginn, datt en déi och ënnerhale ginn an och renovéiert ginn. Gemenge wéi Stad Lëtzebuerg an Esch, déi jo am meeschten ëffentlech a bezuelbar sozial Wunnengen huet, déi hunn der awer och ganz vill eidel stoen. Firwat? wëll se net wierklech Plang hunn a sech d'Moyene ginn, fir déi och a Stand ze halen, ze renovéieren, an dat ass wierklech e Problem. Bon, ech mengen, Der kënnt an eisem Programm, gesitt Der nach eng ganz Rei aner Mesuren. Mär soen natierlech och, dass de Leerstand weider vun de Gemenge muss taxéiert ginn, bis endlech dann dat Gesetz do kënnt, déi Taxéierung um nationalen Niveau kënnt, déi ugekënnegt ass. D'Gemenge kënnen dat scho maachen, d'Gemenge sollen dat scho maachen. An dat bewierkt och direkt eppes, wann esou e Reglement gestëmmt gëtt, also wann e Bréif u d'Proprietären erauskënnt. Och wann net all Detail gekläert ass, bei bei ganz ville vun deene wierkt et schonn, an dat huet ee jo an deenen aacht Gemenge gemierkt, déi et och scho gemaach hunn. An da ginn et natierlech eng ganz Rei vu Proposen a Méiglechkeeten, wat alternativ Wunnformen ugeet. Wunnkooperative misste vill méi gefërdert ginn a misst een och en Undeel am Fong, elo ass jo virgesinn, datt e feste Prozentsaz, vu bezuelbarem Wunnraum an engem neie PAP muss reservéiert ginn. A mär soen, dass och an engem, an esou engem PAP och fir Wunnkooperative muss e Prozentsaz reservéiert ginn, fir dass een esou den Undeel, deen dem private Marché der Spekulatioun entzugëtt, am Fong eropgeet, an dat fir verschidde Liewenssituatiounen a Liewensprojeten och. Dat ass et zum Thema Logement, elo d'Prioritéite vun eis. Ech wollt Iech dann och nach e puer Detailer ginn iwwert eis Lëschten. Mär hunn a 7 Proporzgemengen hu mär Lëschte presentéiert mat am Ganzen 135 Kandidaten. Mat enger ganz gudder Paritéit, respektiv einfach wierklech enger Paritéit zwëschen Männer a Fraen an duerch an der Moyenne an och an deene meeschte Gemengen eenzel gekuckt, vun deenen 135 Leit sinn der 106 Hunn d'Lëtzebuerger Nationalitéit. Dovunner sinn der natierlech och nach e gudden Deel, déi déi awer och nach eng Duebel oder eng Dräifach Nationalitéit hunn, dat heescht, déi awer och nach Originnen hunn, déi der Realitéit awer och vun eiser Gesellschaft entspriechen. An et sinn der 29, déi net d'Lëtzebuerger Nationalitéit hunn. Dat heescht, mär mengen, datt mär op jiddefalls eisen Deel gemaach hu fir d'Participatioun vun den Net-Lëtzebuerger ze stäerken, ze fërderen, well natierlech sinn déi Leit och, net motivéiert sech anzeschreiwen, wa se och net gesinn, datt se se representéiert sinn am Choix électoral herno an och an hir an deene Kreesser, an deenen dat och net esou en Thema ass. Mär hunn do, mengen ech, eisen Job verhältnisméisseg gemaach. Mär si ganz no un deem Prozentsaz vun de Leit, déi sech ageschriwwen hunn. Dat kënne vill Parteien net behaapten. Déi Diversitéit, Vun der Gesellschaft bilde mer awer och of, wann et drëm geet, dat zivilgesellschaftlecht a gewerkschaftlecht Engagement vun eise Leit. Mir hu ganz vill Leit, déi gewerkschaftlech engagéiert sinn. Mir hunn fënnef Kandidaten, déi och Member an der Chambre des Salariés sinn, dat heescht, déi do och élu si vun de schaffende Leit. A mir hunn och vun de Beruffssparten hier eng grouss Varietéit, dat Dat sinn ebe Leit aus alle Beruffssparten, déi do vertruede sinn, vum Nettoyage iwwert de Bâtiment, iwwert d'Siderurgie bis hin zu soziale Beruffer, déi ganz staark bei eis vertruede sinn, aus dem Enseignement, aus dem Bréckebau, mee eben och aus, voilà, anere Beruffer vun de Servicer, déi eben d'Realitéit vun eiser Bevëlkerung ofbilden. Net ze vergiessen ass, dass se mär och ëmmer Kandidaten hunn a Majorzgemengen, respektiv a Gemengen, déi elo tout juste emol Proporzgemeng gi sinn a wou et dann éischter esou Biergerlëschte ginn. Do si mär och vertrueden, zu Bech, zu Bettenduerf an och an anere Gemengen. wou et elo net ëmmer opportun ass als déi Lénk grouss do de Fändel erauszehuelen, mee wou awer eise Kaderwahlprogramm fir déi Leit op jiddefalls eng Basis ass fir hir politesch Aarbecht a wou och zum Deel anescht zesummegeschafft gëtt fir awer d'Gestaltung vun der Gemeng weiderzebréngen. Voilà, dat wär vun eis dat, wat mer Äech wollte mat ginn als Informatiounen, als Message fir d'Lancement, de Lancement vun eiser Campagne. Ech hu lo d'Gemengen net eng extra erwähnt, ech soen se awer elo vläicht nach eng Kéier schnell, Dat ass natierlech Esch, d'Stad Lëtzebuerg, Suessem, Diddeleng, Déifferdeng, Schëffleng a Péiteng. Dat sinn déi Gemengen, wou mer Lëschte Presentéieren an de Wahlsite wou der d'Programmer all fannt, wou der d'Kandidaten all fannt ass einfach 2023 Punkt déi Lénk Punkt LU. Do kënnt der alles och nokucken. Wat vläit och nach ze erwähnen ass, dat ass, och wann et en effet vill Aarbecht an och ass an och fir eng kleng Partei, denken ech, dass se mär och wat d'Sproochen ugeet ganz vill Efforte maachen, dass dee Wahlkampf net laanscht déi Leit geet, déi net d'Lëtzebuergescht kënnen. Do hu mer ganz vill Méi gemaach fir ganz vill Publikatiounen, sief dat op Social Media oder och am Print, ze iwwersetzen an op d'mannst iwwer QR-Code zougänglech ze maachen. Dat ass och, mengen ech, e ganz wichtegen Aspekt.